Изге урында иң беренче эш итеп дога кылынды, намаз турында эчтәлекле вәгазьне Нурислам хәзрәт Газизов әзерләгән иде. Балаларыбызга аңлатыйк әле, балаларыбызга өйрәтик әле. Һәрберегез берәр генә балага сөйләсәгез, җәмәгать, үзегезнең өйдәге балага сөйләсәгез. Үзегезнең үк өйдәге балага сөйлисез икән, балакаем, намаз кирәк, тәһарәт кирәк, әниеңә яхшы сүз сөйлә, әбиең белән яхшы аралаш, укытучыңа тыңла дип, Үзебезнең үк балаларыбызга дин тәртибен өйрәтеп үткәрәбез икән, кыямәт көнендә җәмәгать Алла Тәгалә кич Алла Тәгалә каршына басып, Я Раббым, кичү үземнең оныгыма сөйләргә тырыштым, аңлатырга тырыштым, дип аклана алабыз җәмәгать. Борынгы Кирмәнчек җире бай тарихлы территория. Биредә Сөембикә үзе дә булган дип сөйләнә. Беренче Көнбатыш белән Көнчыгышны тоташтыручы юл да шушы урыннан узган. Ханнар зираты, изгеләр чишмәсе. Моннан меңләгән еллар элек булган вакыйгалар белән Урта Кирмән урта гомуми белем бирү мәктәбенең тарих укытучысы, төбәк тарихчысы Ринат Хәйруллин таныштыра. Тарихи урыннар монда, ханнар зираты, Кирмәнчек, аннан соң тагын бер-ике зират бар бит әле, авылчыклар бар, Болгар чорыннан калган һәм Изгеләй чишмәсе. Менә шуларның кыскача тарихын, аларга бәйле риваятьләрне, ә риваятьләргә бик бай бит бу җирләр инде, Сөембикә дә узган моннан, чөнки, Көнбатышны Көнчыгыш белән бәйләүче борынгы юл, хәзерге Чаллы, Казан юлы дип әйтсәк тә, элек тә шушы конфигурация буенча узган бу юл һәм Казаннан кәрваннар монда чыга торган булганнар. Һәм билгеле риваятьләр буенча Гәрәй хан, Гәрәй ханның резиденциясе булган бит инде, аның белән Сөембикә дә килгән һәм Сөембикә бу урыннарда туктап, Казанны алып кала алмаячагын, Иван Грозныйдан саклап кала алмаячагын аңлап, Ул елаган, ә ул елаган җирдә күз яшьләре тамган, күз яшьләре тамган урыннан чишмә бәргән. Менә ул күз чишмәсе дип аталган чишмәнең килеп чыгышы, бер яктан караганда риваять, икенче яктан бик дөреслеккә туры килә һәм чынлыкта күзгә дәва бирә торган шифалы үзлеге бар бу суның. Җыенны оештыручыларның берсе, Акыллы хатын-кызлар оешмасының Мамадыш районы бүлекчәсе җитәкчесе Розалия Ибраһимова. Ул ел саен шушы чишмәләр яна өлкәннәр белән бергә килеп, тирә-юньне тәртипкә китерә, коймаларны буйый, чишмәләрне чистарта. Безнең елда була торган шушы кирмәнгә җыелуыбыз быел да, менә Аллага шөкер, насыйп булды. Без монда үзебезнең. Татар милләте белән милләтен үстерү өчен дә үзебезнең динебезне дә саклап, яклап шунда җыелабыз инде ел саен. Башка елларны килеп без аны чистарта торган идек. Быел шушы коронавирус әфәт булу аркасында җыелып булмады моңарчы. Менә шушы көннәрне инде Аллага шөкер килдек, җыелдык. Узган ел җыенда авыл үзешчәннәре, фольклор коллективлар, тумышлары белән Мамадыш ягыннан булган тарихчылар һәм Җырчылар катнашкан булса, пандемия быел составны кечерәйтте. Әмма планнар зур дан була, чөнки Кирмән җыены республика гына түгел, Рәсәй күләмендә узарга тиешле фестиваль. Ул Балаково шәһәрендә узган бәйгедә дәрәҗәле урынга лаек була. Киләсе елга инде безнең җыеныбыз инде тагын да зуррак форматта үтер дип өметләнеп калабыз, чөнки бу безнең бит инде республиканский уровеньда бара торган мероприятие. Без инде моны Балаково дигән шәһәргә барып, яклап та кайттык и өченче урынлы дәрәҗәле диплом алдык. Шуның белән бик горурланабыз. Һәм инде шуны әйтеп китәсе килә, җыенны инде без ничек, үзебез ничек булдыра алабыз, шулай аның турында сөйлибез, халыкка җиткезәбез. Чарага бәйрәм рухын Югарысын фольклор коллективы өстәде. Мин Югарысынның мәдәният йорты директоры. Югарысыннан килдек, Чын бизәкләре фольклор-этнографик коллективы җитәклим. Без монда бүген биш кеше килдек. Узган елгы җыенда да бик актив катнашкан идек. Быелгысы да, сөбханалла, бик матур. Менә бик күп, бик кызыклы информацияләр белән таныштык, чишмәләр белән. Әлхәмдулилләһ, менә хәзрәтнең дә вәгазен тыңладык. Бик күтәренке кәеф белән, шундый күңелләр булып кайтып китәбез. Кирмәнчек, ун-ундүртенче гасыр чигендә Мамадыш районы Урта Кирмән авылыннан көньяк-көнчыгышта Кирмән елгасының сул ягында калкулыкта урнашкан борынгы шәһәр. 1995-ике мең өченче елларда Кирмән шәһәре биләмәсендә сигез урында археологик тикшерү эшләре уздырылган. Бүгенге көндә күмер катыш көл, туфрактан арындырылган Кирмән каласы олешчә торгызылган.